Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkanal akan, nama ulun Sipa, parwakilan dari smp Nagari anam belas Banjarmasin. Di sini ulun handak bacarita, bacarita tentang maskut kuta Banjarmasin. Tapi sabalum itu, ulun handak mambil dulu fotonya hadang dulu ulun alah. Maskut kuta kita ngini nih ada dua hewannya yaitu hewan bakantan atau biasa disebut warik Balanda. Satunya lagi adalah buah kasturi. Nah, tapi di sini ulun hendak bercerita tentang hewan bakantannya haja. Hewan kas buah kasturinya Kena haja lah dulur. Hewan bakantan ini nih. Kanapa nah dijadiakan maskut kuta Banjarmasin? Nah, karena dulunya ngitu tuh bakantan ini nih banyak lalu ditamui di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Makanya dijadiakan maskut kuta Banjarmasin. Nah, babuhan pian ngini nih, tahu kada hewan bakantan ngini nih sudah hampir terancam punah. Nah, kada tahu. Ma, makanya babuhan pian nih jangan main hape, batiktok-tiktokan, atau kada beige-igean, atau bechat-chatan lawan pacar. Jangan. Kita nih jua sebagai. manusia jua harus menjaga akan hewan khas Banjarmasin kita ini harus dilestari akan jua sama jualah yang pulau kambang situ tuh pulau kambang yang habitatnya si bakantan ini nih jarang sudah ditamui bekantan di wadah pulau kambang situ ulun suha wadah pulau kambang situ tuh kada dah ulun malihat malihat si hewan ngini nih kada dah kabanyakan di pulau kambang situ tuh warik warik biasa haja bebuhan pian besyukur syukur kalo kata betamu lawan bekantan ngini nih. Tapi tanang haja, kada usah jauh-jauh pian kuada pulau kambang situ tuh, kawa haja pian kuada menara siring situ tuh, pas bebuahan pian jogging kaitu lah, atau kada pas minggu-minggu ya kalo, as enak-enaknya kemana ya kalo. makanya enaknya tuh kuada siring haja sam kawa jua ya kalau malihat patung bakantan yang gonol banar gitu tuh kawa pian tamui nah babuhan buhan ikam nih tahu kada ciri-ciri bakantan tuh nang kaya apa. Hmm, sini-sini. Ulun padahi akan ciri-cirinya. Lihat akan dulu nah. Hmm, nang kaya ini bantuknya si bakantan ini nih. Bakantan itu tuh hewannya gonol banar. Habis itu juga hidungnya mancung, kakinya panjang jua. Terus juga kulitnya ini nih warnanya coklat kehabang-habangan. nang kaya bebuhan pian ini nih nah basamir-samir rambutnya kalau nang kaya warna rambut bulai-bulai Belanda ngitu tuh nah kaya itu jua warna kulit bakantan ini nih kita sabagai ganarasi muda harus malastari akan hewan bakantan ini nih jangan sampai punah kena pas ulun punya anak punya cucu Pas tahun-tahun berikutnya, kadeda bakantan ngini nih, makanya mulai sekarang jangan sampai punah hewan bakantan ngini nih, harus kita jaga, kita lestari akan, jangan kita tembaki bakantan ngini nih, jangan jua kita meikat hewannya, menebangi pohon habitatnya, jangan. kita harus menjaga habitatnya, kita harus juga menjaga pohon-pohon habitatnya, kita juga harus menjaga hewan-hewannya. Jangan sampai punah. Sabalum ulun mengakhiri caritanya, ulun handak bapantun dahulu. Tapi sabalum itu, babuhan pian jawab uhuilah. Maulah sambal, liwar kaasinannya. Sambalnya habis nih makan Acil Jaluh. Marilah lestarikan hewan khas Banjarmasin, hewan bakantan yang hampir punah. Cukup sekian ulun handak bacarita. Makasih sudah mandangarakan kisah ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.